Gochengirwa kwe rituko riria ri'ababuraka ense engima nigo kwanya koba gogochakigwa goetera nemechando banya koba bagokorerwa naboigo goetera ase chinse chinyinge na mono ase orogongo rwa Africa na Kenya na ase obwamo. Kare na mwango inse onde, aboraka ekero abagaka babo bakure babat batigirwe, babwate challenges chinyinge sana. Bono nabo okonyora omonto agocha ase o ekinago kiarenge buya, kwanyora okona gogesukia. Ogokoboria aande ogoteba kwamochaayire. Gokogenda gose nase eserekari ochie koripotia, otebe amang'ana aria ore kaba gakabanka mbaramanye, otambukire egetambukero gochia ase ang'ao. Ecounty ya Kisii nigo ebiro ebi bitara Nyakobo bigokeana ase engencho y'okoribotigwa bwe bitambukero bia Nyakobo bigokorwa korwa ase baria abamwabo nyagusira gochia ase ababuraka baria bakonyara koba bagotigarigwa. Bono nonye na abana, amatemo nabo agoetire ase abana, goetire ase abanto ba surroundings ekero bachakire gogochaya rende buna gwatigwe omogaka oye taiyo, kwanyora abana bakaba incited na ebinto ebinge, gose nonya omino are iga, egento gete kere iga, nonye monto orenge goeta kwamoyoo, na monto oyio tobwati ebiana nere nonye nonye, naende ndiri orarengereri. kwanyora kwamoeirwe. Omonto ogenda onye ne endagera yaye okorisia ogochia kobori gwateba bukira, inki naye oroche? Omonto obe omonto obuto, ogochia kobori gwateba bukira. Ogosaba kwabo okone nenkoria ng'a eserekari nenyare koba ekobeka emekakati gose emerwebo eria egochikonyara koba egobakonya gochia omotwe. Abanto batigirwe ase enka omogaka arure oo gose omong'ina arure oo, tagochongeria oyotigerigwa. Oyotigigwa takomochongeria. Endamwamu ya Nyasaye erache enkong'u. Naende omoraro agakungu kaye mbuya omanyete ne family yao, lakini onyore amatemo amange naende obue ng'a noyo bono okondoka, kumbe naye bwekwerentera ere ebibe bire. Iga nase ensemo ya ecounty ya Kisii, na mono ase ekenyoro kia abaronyi ase okonyora omong'ina oyo Yakobo gagosiria omwaka oyo omwaka otaraera. Margaret Kemutogega.
Ore omogaka one asirete, nabeire ngoetera amakong'u, abana bane basirire babere, ore omogaka one asirete. Korwa abana aba bane basirire, timbwati bwamata buya na abana baminto tomenyete amo na barabwo abamura, abwo bare bamura baminto. Babeire bagonchanda, goetera oboremo. Toikaransa togorosia enamba, naende bagenda bairanie enamba eria twarosirie odiesi naende banyairania ase randi ng'a terosiri buya, twaikaransire twaigwananire naende twanyora ng'a basarire enamba eyio. Ebiroro biaye mbiria ng'a bamura bamwabo, omogaka onyare koba gagocha, nigo bakonyara koba bagosukia chimbibe, egento kianyara koba ekomogechia mono. Igo bono abana baminto ntobwati koamata buya nabarabwo, torue oboremo tokobuna nabarabwo na oboremo obwo tokobuna na oboremo obosiniini, botabe enusu y'eka oboremo oboke sana. Nere ase ensemo yaye ogosaba kwaye nkoria ng'a nyare koba gagokonywa n'eserekari, erio mbanyare koba gochandwa buna ababoraka. Inche nare gotebia eserekari ng'a enkonye, ekiagera obotamero bwane n'eserekari. Naende nachire ase eserekari boiire narakwane neserekari, bono naikire ase bono nko narorie ng'a narosire. Rituko ri'ebaburaka rinene ense engima nigo riare gochengerwa rituko ria reero. Naboigo ase orobongo rwa Gusii twanyare koba tokomanyia aria bakonyara kobagoetera buna ababuraka. Korwa ribatenegete mama rietane inche Gilbert. Kobe.